Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu akkam ooltan hordoftoota kiyya nagayaa fi fayyaanaaf qabdanii anis alhamdulillah arra waan ajaa'ibaatiin isinii dhufe maaliin isinii dhufe boolii joornaal takkaa'u kitaaba daftara karooraa harka kiyyaan dalageenin isinii dhufe jechuudha yeroo hunda ati amata sadii akkana bitun ture riyaala dhibba sha- riyaala dhibba lamaa fi shantamaan ah, haga riyaala dhibba lamaa fi shantamatti mana nagahaa jechuudha. Fa amata kana hin binne ah, akkuma hin ciisettiin kana dalaguu ture jechuu gizeen xiqqoo wayyaa'ee kana ah, peeja takkan godha akkas godhaatiin hin fixee bas haalan haalan natti bareedee jechuu ha maallaqaan bitamu daran na bareedee jira jechuu dabtarri isin arkitan kuni ah, qarshii torbaaniin bitee riyaala torbaaniin bitee jechuudha. Dabtara kana bitee wanni isin arkitan ispiikarri gubbaa jiru kana anaatu godhe mawqi'a Pinterest irraa baasetiin san booda print godhe xaba'ee jechuudha. Kana fakkaataa hayyee peejni duraa tana fakkaataa ispiikaraan gubbarra kaayee akkuma arkitanitti bolet joornaal 2022 je'e cibaaraan tiyyata amata kanaa wanni hundi bikulli suhuula wuyusr yani wanni hundi haala laafa fi haala salphaa taatetti rabbiin inshaa allah naa yassaraa jechuudha jechuu karoorri kiyya hundinuu yoo rabbi je'e fa asitti cibaaraan tiyyata amata kanaa takkaa'u wanni kiyya amata kanaa maali Injaazaat Cibaaraan tiyya ta amata kanaa bikulli suhuula wyusr haala laafa fi haala salphaa taheen karoora kiyya hunda rabbi achiif akkan godhu naa godha jechuudha yoo rabbi jee akkasumatti amata keessa ramzii takka ramazaa takka kilmaa takka ramazaa jaan gizee hunda takka kilmaa takka mallatteessa moo maqaa kannaa fi jaan fakkeenyaaf amanni kiyya ka darba ka dabre fakkeenyaaf Amata chaalenjiidhaa haa tahu amanni kiyya ka'arraa amanni kiyya guutuun bakka chaalenjii taan irraa taan irraa gizeen bee taan ittiin seenaa fa akkuma quba qabtanii dhukkuba kanarraa kaan itti maal maal ja'a saniifuu yeroo hedduu gizee waan gaarii ufiin jettan gaariidha jechuudha yaani masalan badaala amata chaalenjiidha jettu amata jaalalaa amata guddinaa amata badhaadhaa amata maal je- jechuu wayya jechuu barbaadettiin tana isiniin jee jechuu akkasii hunoo amanni kiyya amanni kiyya ka'arraa inshaa Allah amanni kun kum lamaaf digdamii lama jechuu amata injaazaatati fi najaaha injaazaata jechuun waan takka hojjetuu jechuu amata eh, taasisuudha fi akkasumatti amata guddinaatii yoo rabbi jee inshaa Allah jechuudha hayyee eh, peejni itti aanuu maali gaa kaalaandara kana akkasumatti intarneet irraa fuudhetiniin piriint godhee asirratti maxxansee jechuu baatii duraa baatii lammaffaa baatii sadaffaa akkasuma afur shan jaha baatii kudha lamaanuu jechuu kana maaliif barbaachisee asirratti taariikha beekamaa takka taariikha jechuun guyyaa beekamaa guyyaa maal masalan guyyaa yoo ijaazaan qaraatii jiraattee yoo aruuzni jiraatee yoo ivantiin jiraattee baatii tana keessa yoo akkasumatti koorsii qabaadhu qabaadhee akkasumatti yoo fatanaa guyyaan ijoolleen eegaltuu kana kana irrattiin wanni godhaa jechuu irratti ramazeetiin san boodan asitti barreessaa jechuu maaliif na fayyadaa jennee gizee yaannee Kaalaandara kanaan hangi yeroon pilaaniingii torbaanii godhu amma matanan baatii duraa keessa guyyaa shanaffaa keessa wahiin qabaa miti asirraa laalladheetiin guyyaa shanaffaadha pilaana waan biraa irratti hin barreessu jechuun waan biraa hin kaayadhu karoora waan biraa hin kaayu jechuun saniif na fayyadaa gizeen pilaaniingii torbaaniidha godhu takka karoora torbaanii tolfadhu gizeen akkatti waa hunda waadixatti kaayee takka beeksisee kaa'ee guyyaa san ittiin dhiyaadhu jechuu saniif na fayyada. Peejni itti aantuu ajalatal hayaa tana ganaa irratti hin barreessine hundaa'u irratti hin barreessine maaliif yaani erga hin barreessee dhos badaalaan barreessee dhossu ahsan akka qullisee qullaa dhiisee san boodan gizee

maaligaa faamiliidhaa akkasumatti jaaniba saddeettan asirratti hin barreessee jechuudha. Yaani jaaniba kamirratti hin dalaguu barbaadda asi takka lama sadii je'eetiin quxirii kudhan haaya fi quxirii kudhan irraa matalan fakkeenyaaf diinii irratti ani meeqa Yaani meeqan ofii kanna amata dabre haalan yaani haalli kiyya bareedaa karaa diinitti masalan shaniin ofii kanna akkasumatti faamilii irratti meeqa quxuriidhaan ofii kanna beekte kudhanirraa takkarraa haga kudhanii kata beekni masalan fayyarraa meeqa mee takka haa jennu takka lama haa jennu haalan low jechuu takka haalan xiqqoodha jechuu saniifuu waan haalan xiqqaa tahee yaani waan haalan amata dabre bareedaa hin tahin amata kana tolchuu yaadaa jechuudha. Kalaraa niin kaaya. Kalaraan kaayaf hundaa'u kalaraa niin kaaya fi san boodan kanarraayin kana amma evaluate amata dabreetiin godhee jechuu takkaa'u taqiyyiima amata dabreetiin godhee afaan keenyatti maal jaama taqiyyiima jechuun amata dabreen qayyame. Haa amanni kiyya karaa kamitti laafaa ture. Karaa laafaa itti ta'e saniin peejii biratti akka gaariitti biriif godhee addalaa jechuun hayyee bikka tanatti wanni kiyyaa jechuun jaaniba jiruudhaa tiyyaa jechuun akka musliimatti maaliin godhuu qaba akka obboleettitti akka hiriyatti maaliin godhuu qaba akka haadhatti akkasumatti ani jaartiidha akkasumatti ani ilmoodha jechuudha. Ha- Jaaniba kiyya kana hunda maal akkan godhuu qabu asirratti hin barreessaa yeroo hunda ofii yaadachiisaa jechuudha. Hayyee kun asirratti bikki arkitan kun mahaam caajil yaani waan eh, dirqama godhamuu qabu waan akkasumatti eh, muhimmiin tahin muhimmii jechuun eh, waan dirqama barbaachisaan tahin garuu kan godhuu qabu akkasumatti asitti waan barbaachisaa eh, hin tahin haa dirqama godhuu qabu jira asittis waan barbaachisa siin qabne dirqama godhu siin qabne fakkeenyaaf asirra fakkeessine hanu amma TV ilaaluun faan dirqama siimi barbaachisa sii miti yaani godhuu dirqamaa miti jechuu akkana waan barbaachisaa ta'ee kana yaani awlawiyyaa tahiyyaa haala kanaanin asirratti barreessaa jechuu tuqaa haga shanii fi jaha kana fakkaata maaliif booda gizeen dhufee hunnaaf barbaachisaa jechuudha miti saniifuu yeroo bikka ofirraan fuudhu takka yeroo ofirraa ittiin balleessu jechuudha. Isinii galeeni haaya kuni akkuma argitanitti iqtibaasaata takka rimeembar tawkiidaata ijaabiyya tawkiidaata ijaabiyya jechuun maqmaqsa bareedaa kan yeroo duraa yeroo hunda fuula dura nu oofuu kan kitaaba irraa qara'ee yoo ta'es akkasumatti kan wahirraa dubbisee yoo ta'es akkasumatti jecha akka biyya teenyaa yoo ta'es asirratti hin barreessaa jechuudha. Gizee hunda kun paawara naa kannaa na yaadachiisaa jechuudha. Hayyee peejni itti aanu ani yeroo hedduu osoon yaaniin heerumin dura hedduu kitaaba dubbisuun ture haalaniin fedha. Bas ergan heerume boodan yaani Rakkoo adda addarraa rakkoo osoo hin tahin yeroo hin kennineef jechuu anilleen yeroo dhabeetillee miti faa ilmaan dhaluu ilmaan guddisuu faa kana kanatti biizii tahee of irraanfadhee jechuu saniifuu amata kana maaliin qararee yoo rabbii jedhee amata kana akkasitti kitaaba xiqqeesseetiin baasee kitaaba saddeet dubbisuu yaadee jechuu saddeettanuu qabadhe yani habbaa lama qofan asirra barreesse kitaaba saddeettaniin dubbisaa yoo rabbi je'ee amma baatii lama erga amanni dhumee amanni eegalee haareenii jechuudha amalla baatii lamaan tana keessatti kitaaba lama dubbisee mm, haa hafees akkasumatti dubbisaa deema yoo rabbi je'ee kana kitaaba fiin kaa'ee maqaa kitaabaa asirra barreesse asirrattis niin barreesse yoo rabbi je'ee akkasumatti uh, kitaaba sagaleen dhaga'amuu fedhaa jechuun gizee hunda gurratti kaayyadheetuman osoo hin dalaguu dhaggeeffachaa hojii biraa hojii manaatillee dalagaa kitaaba sootii haaraniin jaaladha jechuudha. Kitaaba sootiitti saddeetiin kaayee ofitti guddisuu hin barbaanne yeroo hedduu gisee maaligaa pilaana gootan yeroo mahaama ofitti guddistan yoo hunda hin fixin bakka mooraala isin bu'aa dalaguu hin yaaddanii saniifuu Ammaali hin yaade amata kana waan xiqqoo akkasuma waan xiqqoo san hunda achiif godhu takkaa'u dalaguu yaadee jechuudha. Kanas saddeetiin kaayee kanas saddeetiin kaayee jechuudha. Yoon hin fixee ida'uun hin danda'a rakkoon qabu saniifuu hin heddummeessin. Kun immoo goolii kiyya ka amata kum lamaa fi digdamii lamaatii jechuudha. Gooliin an kaayee ru'us aqlaama takkaa'u Fakkeenyaaf baatii duraa maal irrattiin fokas godhuu qabaa waan sadihiin katabaa baatii lammaffaa akkasumatti ani amma akkana biratti akka isiniif yaani biriif godhu takka ibsu baatii lamaan dhumte baatii duraa sirerran ture baatii lammaffaa cinaa ishii sirerran ture yaani dhukkubsadheetiin ciisee jechuu barbaadeti fa ciisaa gin waan hin godhuu qabuu tahuu ture yaani waan akka kitaaba dubbisuudhaa waan akka kitaaba dhaggeeffatuudhaa qur'aana qara'uu kana kanaa jechuudha. Akkasii hin dabarsee jechuudha. An baatii sadaffaa maaliin irratti hojjedhaa koorsiilee fudhadhuu hin qabuun jira. Akkasumatti waan hin barachuu barbaadu jira. Akkasumatti waan ijoollee xiyya irrattis kan irratti dalaguu qabu jira jechuu akkatti katabee bira dabra sadii sadii jechuun sadii ol hin heddummeessu baatii takkatti maaliif akka natti loottee san booda pilaaniingii akka hin jimbineefi jechuudha. Asitti ha arkitan peejiin itti aantu aadaata jayiida. Aadaata jayiida jechuun amala bareedaa kan fudhatuu qabu aadaa jechuun amalaa miti gaa aadaa hin beeku aadaa maal akka taate almuhim Fakkeenyaaf akka kitaaba dubbisuudhaa, akka quraana qara'uudhaan saraaha guyyaara quraana qara'aan jiru aadaa quraana qara'uudhaa haalan amata kana pilaaningii kiyya keessatti barreessuu fedhee jechuun guyyaarraa daqiiqaa kudhan quraana qara'uu akkasumatti kitaabas dubbisuu yoo rabbi jee akkasumatti du'aa sabaax wal masaa du'aayii ganamaatii fi galgalaa takkaa'uu taxsiina kana taxsiina jechuun haalan haalan jiruu teenya keessatti barbaachisa of hassanuu jechuudha. du'aa sabaax walmasaa'iin kana erga na dhukkube boodan akka gaariif fahame san dura hedduu jala dalagaa hin jiru wisman yaadadhe malee jechuudha. Kanas dirqama godhuun qaba guyyaarraa yoo rabbii jee gizeen hirribarraa ka'ee fa san aadaata bareedaan amma akka isin himuu jiru kanaasif barreessitini amadni gizee dhufee yoo rabbii je'ee kan fudhadhe takka kan achiif godhe asirra barreessaa jechuudha. Kan masalan akka quraana qara'uu aadaa godhadheen asirratti hin barreessa maasha Allah. Akkasumatti waan biraatis asirratti hin barreessa kan fudhadhe jechuudha. Akkasumatti kanas aadaa haala badaa jechuudha amala badaa jechuudha. Amalli badaan an qabu ofirraa qabu asirratti hin barreessa kan balleessuu barbaadu. Kan balleessee san booda erga bade booda asirratti hin barreessaa jechuudha. Isinii gaa'ime amala badaa gizee jenne fakkeenyaaf an pilaana godhadheetiin jira pilaana godhadhee mawcidda takkaan mana kiyya keessa taa'u jira nam tokko bilbilee na yaama. Takkaa'u bakka takka haadha hedduu jira takkaa'u haa baanu mannaafashaa jira. Pilaaniingiin mana keessa godhe san dhiiseetiin Karoora kiyya kan qabu dhiiseetiin deemaa jechuun kun haalan aadaa tiyyarraa aadaa badduudha. Akkasumattis amala biraarraayis maaliin qaba waan takka takka osoo ofiif hin fedhin namaaf jedhee abaluu tana waan hin jaaladhuuf ishiif jedheetiin irra dabree waan san godhaa jechuudha. Waan akkasii sanis nin dhiisaa kiroosiin godhaa jechuudha. Yalla amala akkana akkanaa kana ofirraa asirratti hin barreessa kan ofirraa haquu barbaadu akkasumatti kan haqame asirratti hin barreessa jechuudha. Bikka tana akka argitanitti peejiin itti aantu koorsiilee maallaqaan fudhadhu asirratti hin barreessaa jechuudha. Akkasumatti kan YouTube irraa baradhee asirra barreessee chaanaala maqaa saniitii wajji asirra haayee takkaa naman irraa baradhee asirra haayaa deemaa jechuudha. Akkasumatti YouTube jechuun waa hedduu qaba. YouTube jechuun yaani nuti duraan waan takka barachuuf bakka waa hedduu yaannaa maal jedha. Amma giin YouTube irraa waan feete qara'uu ni dandeessa. Qaraatii tahee barnoota ta'e waan feete waan feete argachuu dandeessa. Saniifuu hundi keessan irraa fayyadamaa. Intarneet qofa si barbaachisa waan biraa takka si barbaachisu hin jiru. Saniifuu YouTube irraa waa hedduu qara'uu dandeessa jechuudha. Hayyee Peejiin itti aantu self care yaani ihtimaama kiyya shakhsiyya kha- kha- lubbuu tiyyaa jechuu akkasumatti meentaaliis taha self care taha eh, wannii taha fiizikaalii taha jechuu yaani fiizikaalii jechuun gu- qa- qa- qaama kiyya ha'alaa ihtimaama godhatuu fedhu takkaa'u of qaqqabu jaanii Akkas ta'a akkasumatti sammuu tiyya waan sammuu tiyya jeeqxurraa fagaatu fagaatuu jechuudha. Namas tahee waahis tahee haasawas tahee akkasumatti eh, waan lubbuu tiyya jeeqxus jechuun nafsi jaaniba nafsiidhaa kiyya akka eh, hin tuqamneef waan akkas irraayis fagaachuun qaba waan akkas waan sannaa toltu takka naa addalu waan hin an fedhu hojjechuun qabaa jechu'u saniifuu kana saniifin kaa'ee asirratti hin barreessaa jechuudha. Hayyee kuni my habits maaligaa wanni kiyya waan hin an hiwaayaa tiyya takka waan hin an jaaladhu waan hin godhuu jaaladhu jira waan sanneen irraayi waan akka neskafee dhuguudha YouTube laaluudha chaanaala takka takka qaraatii qabdu takka faayidaa kanaa qabdu laaluudhaa jechuu akkasumatti meekaappii haala niin jaaladha gizeen gabbuu malee hin godhadhu malee almuhim meekaappii godhatu kitaaba dubbisuu hin jaaladhu garuu aadaa tiyya godhuu yaadaa jechuu yoo rabbi jee akkasumatti haala niin rasmii takka kaasuu fedha. Fa amata meeqa kaasee hin beeku kana hunda yaani waan hin jaaladhu akkasuma hodhuu akkasumatti dikoora adda addaa godhuu hin jaaladha. Kana hunda me time yeroo hin qabu takka yeroo lubbuu tiyyaaf qabu san irratti kataba. Amma kanneen asis suuraan kaa'ee maqaa isaanii bira katabeetini yeroo me time qabaadhee dhufee Haala guyyattis ta'uu, haala torbaanittis ta'uu, haala baatittis ta'uu kaayyadhaa jechuun fakkeenyaaf fakkii kaasuu masalan torbaanitti guyyaa takkaaf garuu lubbuu tiyyaaf sa'aa takka cinaa sa'allee yoo ta'e lubbuu tiyya kophaa tiyyaaf hannuun qabaa jechuudha. Warri ilmaan qabu yeroo ilmaan rafillee haa ta'u Warri ijoollee hin qabne lubbuu isaatiif kophaa lubbuu isaa qofaa wajji taa'u qaba. Maaliif gizee ati lubbuu teetii wajji teessu afkaara hedduu sirraa baha. Afkaara hedduu yaada hedduu sirraa baha. Yeroo argitan warri successful ta'e hundinuu kophaa lubbuu ofiitii wajjin gizee taa'an yaani yaanni irraa maddee akkasitti aalama fayyaduu danda'ee jechuu saniifuu mii taayimiin qabaa mii taayimiin kiyya waan adda addatti tahaa waan hin jaaladhu dalaguu takkaa'u lubbuu tiyya irraa waan hin fedhu hojjedhu yaani waan akka qaama kiyya irraa waan hin eeguu fedhu dalaguu jechuudha. San kan guyyaa irraa dalaguu jira kan torbaanii irraa dalaguu jira haa fakkeenya haa fudhannu masalan miitaayim kiyya keessa guyyaa irraa maaliin dalaguu qaba daqiiqaa soddomiin qaba jeemi guyyaa takka masalan Yoonin waa kaase guyyaa takka waa hin katabaa guyyaa takka akkana jijjiiraa adda jijjiiratiin hin deemaa jechuudha. Hayyee peejiin itti aantuus tubaay takkaa'u shoopingii kiyyaa waan bitadhuu fedhuu jira asirratti hin barreessa. Asirratti hin barreessee san booda waan hin bitadhee asirra guutaa deemaa waan hin achiif godhee jechuun asirra guutaa deemaa jechuun waaw laalame gizee jarraa tana laale gizee hunda amata hunda niin haasaa beetanii maali gaa ol baatana ol baatana amata hunda as keessatti waan hin achiif godhe gizeen arku haalan yaanii Pawara inarjii addaa naa kannaa jechuun. Stiikaraa ta'e isin argitan kun maallaqaan bitee osoo hin tahin Pinterest irraa buusetiniin print godhee san booda maqaa isaa muree kana fakkaata. Almuhum tudulistii amataati beeytanii heddumeessee taaskaatiyan katabuu osoo hin tahin Baatii hunda asirra kaayetiin jira baatii kudha lamaan. Baatii sadaffaa maaliin godhuu qaba koorsiilee qabuu jira. Baatii afraffaa akkasumatti ijoolleen tiyya fatanaa qabduu jira sanirratti fokkasiin godha. Baatii afraffaa maaliin godha waan hin godhus akkasumattiin ru'uus wanni katabaa deemaa jechuudha. Waan hin godhuu qabu barreessaa deemaa jechuudha. Maaliif gizeen pilaaniingii torbaanii godhuu asirraan fudhadha. Baatii sadaffaadhaa. koorsiin qaba guyyaa akkanaa didlaayinii wajjin katabaa jechuudha. Didlaayinii jechuun yaani guyyaan eegaluu fi guyyaan fixuu wajji sadii oliin barreessu kana fakkaata baatii kudha lamaaf tudulistii amataa barreessee miti san booda goolii kiyyaa hafayyaadha takka halzi goolii kiyyaa wanni ja'a jechuudha. Takkaffaa bishaan hin dhugu. An bishaan dhuguun haalan haalan yani akka faayidaa naa qabdu amman beekee jechuudha. Amaliyyaan tiyya sa'a kudhan turte. Amaliyyaa tiyya tana keessatti eegan bahee booda osoo hin turin jafaafatu na dhufe. Jafaafa jechuun goggogommina jechuun innaa yani goggogommina bishaan san dura hin dhugu. Guyyaa sadi guyyaa afur osoo bishaan afaaniin hin tuqin kan taa'utu jira jechuun qaamni kiyya akkana qunca'aa deema akkana qunca'aa deema bikki hundi hayaa qaama kiyya hunda hatta faana keessa harka keessa akkanatti kun goggogumminarraayii jechuu saniifuu maaliin yaade anganaan je'ee yoo rabbi je'e bishaan yaani xiqqorraan eegalaga waan haalan hin dhuyneef liitira takkarraa eegalee amma liitira takka yaani shaaxira ta'eetiin jira liitira laman godha baatii tana keessa liitira lama godhaatiin hin deema baatiin dhumtee jirti Akkasumas sadii afur godhaa haga afuritti dhaabbadhaa jechuun bishaan dhugaa gizeen deeme qaamni kiyya ni bareeda ni ifaa ni tartiibni isaa haalii tahaa jechuudha. Tartiiba jechuun jiini isaa jechuudha waziin isaa jechuudha. Almuhim akkasumatti waan biraatii jira fayyaa tiyya tan itti uf eegu ani yeroo hedduu fayyaa tiyya haalan hin eegu maaliif bakka haashimummiyyaan na qabdee haashimiyyaa jaaniini Hashimiyyaan na qabdee yaani gisa hunda ijaarsa kiyya kadhadhu maarree naa godh sannaa ol fuudh sannaa achi godhi naa ja'urra fa maaliifin isa kadhataa oole je'etiniin ka'ee lubbuma tiyya waan ulfaatu fuudhee eh, maal je'ee of ciccinquu ture kun hundi rakkoo guddaa naf fidee rakkoo tiyya amman arkee ergan baatii lamaa fi torbaan tak laman ciise haya sirerraa hin bo'uu jechuu baatii lamaa fi torbaan tak innaa ciisudha dudda kiyyaa taqarruhaanni takkaa'u Solloqqii jaanii natti dhufee jechuun kun hundi maalirraa of eeguu dhaburraayii jechuun kana amata kana inshaallah akka ajaa'ibatti yaanii waan lubbuu tiyya godda'u takkaa'u fayyaa tiyya tuqurra akka gaarii akkan fayyadamuufin yaanii ufiif qaalii seenee takkaa'u ufii waadaa seenee sanirrattiin dalaguu barbaadaa jechuun ammas Fayyaa tiyya keessaa maaliin irra dalaguu akkan barbaadu asirra barreessite san boodan goola xiqqaa takka taaksii xiqqaa goola tokko asirratti adda baasaa jechuudha. San boodan waaniin guyyarraa godhu jira deedii waaniin torbaanirraa godhu jira waaniin akkasumatti baatirraa godhu jira jechuudha. Akkasii hunoo kana fakkaataa waaniin guyyarraa godhu waaniin torbaanirraa godhu Waaneen akkasitti baatirraa godhuu qabu jira riyaadaan taphachuu qabu jira kana kana yoo rabbi jedhe. Eh, Kuni akkuma argitanitti paaswordii emeela waa hundaa asirratti hin barreessaa ha chaanaalatti illee maaliif dabtara haaraa dabtara amata dabree baasurra gizee hunda dabtara kanaan eh, wanni jedhuu naa wayyaa jechuudha. Almuhum Paaswordii kiyyaa asirrattiin barreessaa akka hin irraanfannee fi jechuudha hawaa hundaa dabtara amata dabaree baasurraa jechuudha. Kanas akka argitanitti pilaana yuutuubii yuutuub kiyyaa yeroo hedduu namni tokko tokko maal taate maaliif yuutuub kanarratti hin guddannee naan jedha maaliif hin guddanne ni beeytani maaliif hin guddatin ni beeytani rakkoon tiyyaa Waan takka baatii sadii yooniin wal jala dalagee baatii sadeen akkasiinin taa'a. Maaliif yaani rakkoo adda adda irraa taha takkaa'u anaatu yeroo kenneefi akka siiriyees tahee hin dalagiin taha. Fasaniifuu beekamaadhaa si'oon si'oon moo si'oon maarreen yuutuubii yoo ati istimraarii yaan qabaanne takkaa'u waan irra daleeydu boru daleeydee iftaan daleeydee iftaan hin dalagiin yaani siif hin baasuu jechuu akkasumatti nama si jalatti yani subscribe godhes harkisaa deemaa saniifuu ani istimraariyyaa hin qabun ture ammaan booda yoon dalage insha allah akka gaaritti fokkasa godheetiniin guyyaa kannee fi istimraariyyaan dalaga je'eetiniin yaadee jechuudha hayyee kuni ibaadaatiyyaa ibaadaatiyyarraa tana dura akka achi dhageessanitti Itti jechuun kiyya peeja san duratti akka laaltanitti maal haja'u haa masalan aadaa ta'a godha quraana qara'u aadaa godhachuun qabaa tahsiina aadaa godhachuun qabu du'a adkaar sabax wal masaa aadaa godhachuun qabaa kan ja'e jira akkasumatti waan masalan baatirraa godhachuu fedhu dawraatan seenuu fedhu karaa diiniitiin akkasumatti waan guyyarraa gochuu qabu waan torbaanirraa gochuu qabu Waan baatirraa gochuu qabu asirratti barreessaa jechuudha. Asirrattis ni barreessaa yoo rabbi jee. Akkasitti amma peejii haarayni dhufe peejii muuviiti. Muuvii gideen isin jiru fiilima haala ni jaaladhu laaluu jaaladha garuu Fatra akhiraa yeroo laaluu filima laaluun naaf haalan yeroo narraa gubaa jira. Waan na fayyadu waan irratti hin argineef ofuma gammachiisuu qofaaf jechuudha. Garuu amata kana maal yaad irraa fagaadhee jechuu amata sadii gahee hedduun laalu yeroo takka takka malee. Fa amata kana maaliin jee bakka Filima qaraatii naa kannu laaluun qabaa. Yani kan irraa qara'u. Akkasumatti yani aflaam wasaa'iqa nama successful tahee hin jiru. Filima qaraatii sii kannu akka filima goals, akka filima Sparta 300, akkasumatti filima baandaa kanneen hundi qaraatii isinii kannanii beeyte saniifuu waan akkana akkana laaluu yaadee haga maqaa isaa tokko tokko kan qabadhee jira asirratti hin barreessaa deemaa jechuudha inshaallah san boodan urjiin kannaaf yaani dhibbarraa meeqaa bareedaa hagamta kan irraa fayyadamee jee asirratti barreessa yoo rabbi jee kuni Green biriin doom godhu biriin doom jechuun al'asfa dihnii jedhan al'asfa dihnii kun maali yeroo hedduu sammuu teenya yaada qofaan gizee guunnu sammuun teenya guutee deemti sammuun teenya guuttee jechuun yeroo biraa gizee maalumaa biraa haaraya takkaa'u beekumsa biraa takkaa'u waan biraa itti kennine hin qabattu ni irraanfanna maaliif guutuudha sammuu teenya gizee hunda qullisaa hin deemnu jechuun saniifuu ani biriin doom Amataa ru'us aqlaam tokko tokko asirratti malees daftara kobaatiin qaba kan biriin doomu itti godhu kan yeroo hunda waan yaada sammuu tiyya keessa jirtu itti qullisu waan hunda waan yaadu hunda ah, dalagaa qofa osoo hin ta'in waan yaadu hunda kan itti qullisuun qabaa jechuudha. Kan ah, saniifuu kun isin fayyada yeroo yeroo hedduu sammuu teessan refresh godhuu yoo barbaaddanii sammuu teessan qullisa maaliin qullistan biriin doomu.

Akka gaarii search godhaa barreessaa bakka waan sammuu teessan keessa jiru isin fayyada. Saniifuu ani kana ha'amata yaani ru'us aqlaam waan irra dalaguu barbaadu qofa katabaa jechuun gin dabtara hobaatiin qabaa kan biriin doom godhu yoo rabbi jee. Kun immoo ka ilmaan kiyya ilmaan kiyya irratti waan dalaguu qabuuf fedhu jira. Masalan fakkeenyaaf karaa diiniin waan hin qaraasisuu fedhu jira. Akkasumatti karaa qaraatitiin waan akka isaan itti shaaxira tahuu fedhuu jira akkasumatti karaa rileeshina keenyatiinis kanneen hunda asirratti hin barreessaa jechuudha. Ka itti aanu peejiin itti aantu peeja anaa fi jaarsa kiyyaati. Pilaanan qabu asirratti hin barreessaa akkasumatti waan inni tolchuu qabus barreessee akka inni tolchu sheeriin godhaanii jechuudha. Anis waan inni lubbuu tiyyarraa tolchuu qabu waan pilaana kiyya ka'amata dabreeyoon hin jijjiiruu fedhu akkasumatti yeroo irra hedduu isaas kannuu yoon barbaadde akkas kana kana asirratti barreessaa jechuudha. Safhaan itti aantu yoo rabbi je'e dream board wajji goona yoo rabbi je'e dream board jechuun lawha ilhaamiyyaa jedhanii gaafaan arabitti afaan keenyatti hin beeku. Yaani manaama kee takkaa'u manaama osoo hin tahin niyyaa tee takkaa'u hadafa kee takkaa'u maal jedhan gaa karoora kiyya ka fuula duraa suuratti internet suurarraa barbaadee suuraa na fakkaattu footoo tiyya osoo hin tahin yaani waan hin tahuu barbaadu san ta fakkaattu print godheetiin san boodan asirra laxxafaa jechuudha. Eh, Kana dream board yeroo hedduu namni gidaara irratti maxxansa godheeti ani immoo amata kana dabtara irratti dalaguu yaada yoo rabbii je'ee kana fakkaataa haala xiqqatti halee yeroo teessan qaarii naa kennitanii na dhaggeeffatu haalan haalan galatoomaa waa hedduu irraa fayyadamtanii pilaaniingiin haalan haalan bareeddii jechuudha hayyee nagayaan naa tura.